Яшьләрдән инде безгә авылда клуб-клуб мәсьәләсе буенча клубка билетный стол, теләкләр. Авылдан. Авылда күбрәк яшәр калсын эшләргә. Э, эш, эшләр, эшләр өчен яшәргә бушлай создав итәргә. Тагын эшләр булдырырга. Э, шул укып чыккан, мәктәптә укып чыккан яшьләрдән авылга таба тартылырга әзрәк. Яшәргә ярдәм, ярдәм кирәк яшәргә хәзерге вакытта.
Без бүгенге сайлауга, шушы депутатлар сайлауына зур шанслар белән килдек. Авыл җирлегендә яшьләргә эш урыннары алсын иде инде шундый өмет баглыйбыз. Торак йортлар эшләр өчен авылны үстерү өстендә эшләсеннәр иде инде. Мәктәптә эш бетмәсен балаларга укырга Менә авылыбыз үсә бит, барыбер яшьләр күп авылда. Бәбиләр туа тора, аларга учреждение мәктәп иң беренче укырга э, балалар бакчасы эшләп торсын иде мәктәбебез. Менә япмасыннар иде.
Инде мин менә олы яшьтәге кеше буларак әйтә алам, яшьләр килсен авылда, яшьләр калсын, яшьләр безнең киләчәк дип әйтәбез, но яшьләргә бөтен хет аз гына булса да аңа яшәргә, эшләргә Уңай шартлар булса, яшьләр безнең калалар, эшлиләр. Моның өчен иң беренче яшьләргә эш кирәк авылда. Үзенең эшен башлаган кешегә ярдәм кирәк беренче. Һәрбер әле бик күп программалар эшли, дәүләт тарафыннан бик күп программалар бар, ләкин әле аларны без бик белеп тә бетермибез, яшьләр тем более бик белеп бетермиләр. Һәм бу программаларны аңлатып, ул программаларга кереп эшләсәләр, яшьләрдә калыр хөкүмәттән ярдәм юк дип әйтеп булмый. Ярдәм бар инде. Ну, депутатлар бу линияне дә киләчәктә дә дәвам итсеннәр. Ул авыл хуҗалыгына ярдәм, авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә ярдәмне. Аннан соң юллар авылда, юллар Бу инде бөтен җирдә дә проблема, ну авылда бигрәк тә. Юл булса, торыр җире булса, фермер буламы ул, хуҗалыкта эшлиме, яшьләр калып эшләр йә булган программаларны дәвам итеп һәм халык белән аңлашып эшләп, ул бәяләр проблемасын күтәреп бигрәк тә шуларны канәгатьләндерсәләр, депутатлар, безгә менә инде без алардан канәгать булырбыз. Уңай шартлар яшьләргә, безгә дә шулай ук олы яшьтәге кешеләрне дә онытмаенча, әйбәт итеп, киләчәктә исән-сау, халык белән эшләргә язсын сайланган депутатларга, шул бездән теләк.
Безнең 397 нче номерлы хисап участогына Өч авыл җирлеге керә, Югары Тәкермән, Хуҗәмәт һәм Норатлы Кичү авыл җирлекләре сайлаучылары тавыш бирделәр. Безнең бүгенге алдан тавыш бирү көне шундый бәйрәмчә оештырылды, бар халык теләп катнашты, башка җирлекләрдән дә бик теләп килделәр. Әлбәттә инде, үзебезнең авыл җирлегендә Безнең гаилә, бәхет чыганагым дигән бәйрәм оештырылды. Авыл хуҗалыгында җитештерелгән продукцияләрне сатуга алып чыктылар, зур ярминкә оештырдык. Халык инде безнең тормышыбыздан канәгать, чөнки республикабызда, авыл җирлегендә, районыбызда федераль һәм республика программалары халык өчен бик зур программалар эшләп килә. Ул программалар киләчәктә дә бетмәсен иде, без үзебезнең сайланачак депутатларыбыздан менә шул программаларны тагы да киңәйтү, булганнарын бетермәү һәм халык өчен, яшьләр өчен яшәү шартлары тудырылган, мөмкинлекләр булган программалар өстендә эшләү һәм безгә, әлбәттә, алар белән булышу, ларын теләп калабыз. Авыл халкы инде безнең бу тавыш бирүгә бик теләп һәм депутатлардан зур өметләр баглап, киләчәккә аларга уңышлар теләделәр. Безнең авылыбызда авыл тормышын, яшәү шартын яхшырту өстендә эшләүләрен теләп, Матур итеп үзләренең тавышларын бирделәр. Бөек, бөек, бөек. Яптырабыз.